Instruccion cu cuatro paso, Paso number uno ta e señanan, paso number dos ta e reglanan, paso number tres ta e scooter, number cuatro ta e ruta cu boso tabata tuma bay di awa. Si boso tin algun pregunta, sinti bo liber di puntra. Si, number uno e señanan. Wak. Ta ariba. Cos esaki no ta nifica ok, ta bon, no. Esaki ta ariba. Esaki ta ok, bon, tur kos ku ta positivo. Si otro bisa si, ta sirbi. Nos otro sende di Jesús. Ariba, abou, riba, ok, tur kos ku ta positivo. Si, abou, ariba. Sende ku palo di skuter. Ora bo skuter ta sende, bo ta bai dilanti outomátikamente. Si, ora bo skuter ta pagá, bo ta keda na e mesmu nivel.

I a sin tres diferente manera pa bo por klar bo orea. Number uno ta bota tela bo na mishi, sera lep di bo otro hondi bo ta por bo saka los den, supla. Bo sa asagon ta hasié to? Number dos ta bo ta guli. Number tres ta bo ta hap.

Renta ku bo kabes aden kaba bo ta sinti. Tene kabes sinti. Tabata una idea bibi. Bosa a don hopi bon pregunta. Ami tabata biba Hulanda anto semper mi ta pensa bosa mi kier hasi algu riba mi mes. Anto Jason ta mi business partner e tambe ta tin e tambe ta tin mesun opinion. Anto ki ta pasa si nos a bai hasi un research un onderzoek bosa kiko kiko. Eigenlijk kiko nos por hasi pasobra hopi bia bo ta mira un kompania ta kuminsá nan ta stòp di tur kos eigenlijk ata por alma ku stòp anto nos tabata kier hasi algu ku ta kuminsá anto ku e chèns pa e stòp ta hopi chikitu anto ta bese nos a kis pa hasi algu den turismo anto dor ku nos a kis den turismo nos di oke bon nos por hasi onderzoek dikon e turistanan ta bin ku a stòp anto un di e. Motibunan prinsipal pa un turista bin Kòrsou ta nos playanan bunita. Nan ta hopi bunita. Nan tin hopi gaña. Anto di nos di algu ku awa, pero tin asinta tantu kos riba awa, nos di nos ke hasi algu bou di awa. Ainda no pensando riba scooter at all. Pensa, ok, bon, kiko nos por hasi? Nos a bai buska, buska, buska, buska. Tur dia nos ta haña un otro idea, nos ta manda, nò, esaki no ta esun. Pero un dia Jason a bisa pa mi, e scumi man un plachi. Entonces mi a bisa, mi di conoci Kiko, entonces el a mustra mi, mi di conoci esaki pecor. Pero di un plachi riba internet cu bo ta mira pa bo transforme den realidad. Entonces e no tabata, e no tabata facil, el a tuma mas tempo cu nos a proba hasta set e up, mirando cu. E ta algu, e ta un produkto nobo riba merkado. Esei ta nobo na Port Souto, pero ta riba merkado nobo. Dia nos a kuminsá, nos tabata di shete. Despues tin seis otro, nos tabata di shete, partí rònt di, rònt mundu, sí. Anto e promé na Kòrsou? Sí. Oké, no bigdi. E úniko na Kòrsou. Úniko na Kòrsou. Ey, m'ha gusta parte di e scooter, pero Ki mas boso a tin? Boso a ha otro cosnan tambe exciting cu bo por haci aki na na? Lo kico nos tin awor aki ta un producto nobo nobo, e ta e Sea-Doo Power Snorkel. Ah, ok. E ta un producto nobo di Sea-Doo, cu se maka Sea-Doo. Bo ta coriele eigenlijk riba awa o bay cune bou di awa tambe. Ok. E ta hopi great, anto bo ta hanja cune un full cap snorkel, esey ta na moda tambe awor aki. Esey no ta djis e. Es mes bo no e ta con full un full ka anto e bo ta bay cune den a masha great mes. Esey ta sona mi excited na ami ta bay test esey ta ok awer bo ori ami ta test esey ori. Bo ora mi ta pasa bo seca Cora anto Cora ta bay duna bo instruccion guia bo completamente y asina bo por haci e trip.

Tabata master heavy mes, of no Azel? Tremendo! Hopi bon!